Ka in imito goyo boc mego tim wod pa aryemo, iyubbe maber ma imito goyo tim boc mego wod pa aryemo, kong igoko ka iweko olok lacen. Dok ka in iyubbe ko maber ma imito neko boc mego tim, kong ineko Ka ilwong tibone onyo ikor tibone bot jo ma gikoro tipo ka ipeny lacen, ka in iweko boc mege otim olokoko pe ibineko otim. Tek iweko boc mege otim olokoko ma onongo in iyubbe me goyo boc mege otim wod pa ryemo. pe ibigoyo tim boc mi wod pa ryemo matwal, ibijalo. Dok ka imito pido banyeni bot tim, cet mere ci icak meko ma yako jami, ci iyak icet keko, ci banyeni kibiculo. Ento ka iweko tim oloko, banyeni pe obiculo. Dong acoli, amito awac bot wun loko ducu, wun jo ma wuwinyo leb lwor, ni Lok man ma kombeddi otim tye ka kwerone ni en pe ecwalo nying dano i State House-ci. Amito awacciwu weng dok wua malo atir me jemo ni otim ocwalo nying dano dok acwali mapol i State House. An kikoma macalo His Excellency Doktor Daniel Soka abikatti ki nying dano ma otim ocwalo. gi i State House ki dok ocwalo bot CMI i gamente me tubogi, me dwalogi, me wilo ka ngwunye, me wilo ka tere wek kimiye tic. An awacowu ka maleng ni gamente pa NRM wek kimiyi tic nongo kong in ikolo wang coli. wek kimi dog tic mo keken nongo kong in ineko acwel lawoti, wek kimi dog tic mo keken nongo kong in idubo acwel lawoti. Wuniang lok eni-ni, promotion ma ineno awobe acwali ki anyira acwali gitye ka nongone, gitye nongone because gucato remo pa acwali luwotgi, guneko acwali luwotgi. Guduba cwiny luwotgi, gucubo wang cwiny luwotgi wek giwil ka ngwingi. Jo ma gitye ka tic ki bot Museveni acwali ni weng guwilo ka ngwingi awila niwok ki i neko acwali, niwok ki i cato acwali, niwok ki i timo jami maraco i kom acwali. Waco lok ada, pe gengo dano me lwong an ni His Excellency Doktor Daniel Soka Wode Acholi. Bworo iye. Now, gin ma tye ma omyero nge maber, an abikatti ki nying dano eni ku weng aneno jo mukene lworo otim Bosmic Wod pa Aryemo, an ape i kingi. An apeke i kin jo ma lworo boc me gutim wod pa aryemo, dok jo ma gibworogi ni awinyo bworo jo mukene ento pe obibworo Daniel Sokka. Amoyi kwici kwici kwici, an aye aweko otim oringo yo ducu, pien a expose awaco ni angabo otimo wa i jang yat ka mo ma twero kwalo iye acwali dong peke acwali weng gungeyo ni boc me gutim tye kwon man, boc me gutim lakwo, boc me gutim layak dano, boc me gutim lacat dano, boc me gutim la latunge ki remo dok dano marac. En kit eni pe i Acoli. Kit ma boc me gutim tye nyutone i kom Acoli luwote ni kit eni onongo peke i Acoli. Winya kany. Kombeddi ma loko ni

Obino ni mission. Mission eni weng wod pa ryemo aye okelo. Otito dok owaco atir State House dok owaco bot abiro kun macito ka cato ki ngwinye ni lutino Acholi mapol gitye i Kenya dok jami weng i kom abiro ki planning ki i Kenya. Abiro obino i operation i Kenya. Lutino Acholi ma kimakogi tye mapol. Dano ma kimako gitye mapol, lulokke kimakogi mapol. Abiro tye pi nino adek. Ma ladit tim lida onyo ngat madit ma wan aloko kitgi ocwalo lok i UK ocwalo lok bot laditwa, one of the activists, ma gilwongo ni Nico nyo Doktor Nico, en aye o-forwarding bota. Doktor Nico nyo Doktor Nicholas owaco atir ni ah, refugee ducu nyo jo ma guringo gitye i exile nyo gukanne i Kenya omyero pe gukat woko, gugak ki i ot. Mission tye, jo mapol ki kidnapping git, kicwalo i WhatsApp group ma megwa. ma wan atiyo kede lok eni weng utim aye okelo utim latwe ki remo utim lacat dano utim lanek dano kabedo ma utim tit kicimo iye ni uwilo ki remo pa acoli uwilo ki cato niwok ki cato lutino acoli niwok ki dubo lutino acoli niwok ki cubo wang lutino acoli aryem ka in ilwo wek an aye ating yat ariya enoni I will die as a hero, pe abilworo ngat mo keken dok abimedde me tito lok ada wek wakonyu paco. Kare okato ko me umo wang ki cing. Me umo wang, ka Daniel Soka otimo bad ki wac i wiye, ka ma an bene angeyo ni atimo bad iye, abikwayo kica. Otim pe ye balle, dok otim pe winyo lok pa ngat mo keken. Otim tye calo adwi, en oweko wa kwarone wa ki wedine, wedi pa otim pe giloko ki otim, dok otim omono ki watte weng. Wat pa otim mo ma myero otim peke. pi kite, kite otim in pe itwero gwoko ni awinyo dano mogo ma ming calo Camuel donge pud tye ka loko lok ming ni icwako cwak ot kongo i kom otim Camuel donge mak cwak otim but in itye i kin list pa dano ma otim ocwalo gi state house ka ipyem ku ku o i Uganda wek inen ka an Daniel Soka wodo bworo atye wa ci goba. Wutim lacat dano. Wuwiny lok ma wecciwu. Kombeddi dano adi ma kikidnapping gin ki Kenya dwong ata. Weng pe mwong ki secrets ma wutim wucito wucato ki lutino acwali ki anywali Uganda mapol i State House guwilo kwede ki kangwonye. Dong acwali pe warwenyo gen, walego Lubanga pa kwarowa, wacung wan acoli ka walam abila i kom otim, otim pe obirii makwo. Dok bene eni dong ma atye lok ki atye i kin jo ma dong olam abila i kom otim, dok an wod kal. An Wod kal, ngat mo keken ma akejo i kome will never go free and will never walk free. Pud pe otime wa yam, okur lok doga, okur lok doga won Acholi, dok omak nino dwe ma an aloko ki lok eni. Omak nino dwe eni. Cwinya tye cwer ka onongo ni amako tim ki cinga. Ka oneno cal pa dano ma ki kidnapping gi, ma polle bene obi to. Niwok ki i Rehutim, wod pa Ryemo, niwok ki i Carucat, caru dano ma kwo pa Utim, Utim, ka dong in itamo ni in pe ito, wabineno, wabineno, wabineno, waketo wangwa, wek dong wanen ka in itye i got, ajwakani moni me waco ni, wek dong wanen In nen calo itamo ni in kene aye ingeyo tyet, in kene aye ingeyo ajwaki, dok in kene aye ingeyo lamo dogi bot Lubanga pa kwarowa macalo acwali. Ngat mo keken ma ocato acwali dok otimo acwali lawote marac, Lubanga pa kwarowa pe pe weko. Ogili iye, abayo, lacic. Okwo gin ma obitimme i kom Tim wod pa ryemo. Okwo kombeddi koko ma dano tye kwede weng wa i lobo Ulaya ka weng i country weng kitye ka kok ki nying Otim wod pa ryemo dok an abikatti ki list ducu ki nying jo ducu ma Otim ocwalogi i state house. Lokke o linking bota Information ne tye bota abikelli woo Acholi kacel ki jo ma winyo leb luo aloko man pi lubanga ki lobona lwonga ni His Excellency Doktor Daniel Soka.